Guys, uh, tabisa box rere renge rakaipa ndotaripwanya mariona iri ndo box renge rakaipa riri parori iye handizi sa taripwanya sa tita kurakidza zvaita rori iye handiti zvandaiita then ndozokurakidza ndapedza handiti ende zvokona ndaipeona box rabiswa ndo renge riri horse box haribatsire hapana zvatinoriita sa taribisa handiti ka handika uona zvikuita apa taisa pana pamarara panditi ndiyo motikari yamuri kuona iyo iyo inge ne hosbox handiti ndaibisa hosbox muri kuona ona zvayakaita tarisa zvayakaita sanataisa window screen hausitombooneka window screen tarisa zvayakaita window screen handiti saka vazhinji vanenge vachida motika dzinopenya but ndapedza kudo kugadzira ndichavaraidzira zvandendaiita handiti muri kuona man uh, e, e, o type four cylinder engine handiti ka akadye fuero karori kekuti unenge uchingotuma papurazi pandichauraisa zvandine ndakaita tese zvakaita ndakabvisa hosbox akaisina hosbox handiti tase bokisa risipo saka ini ndinowanza kuita zvinhu ndichiita sei ndichikurakidzai nepractical unozozoudzwa zvinhu ndazviona zvazvakaita haisina hosbox handiti tabvisa saka yapo tezvakaita malights akabonyoka handiti saka ndipo panoratidzwa manje umhizha uchaitika panapa saka ndapedza kudanja zvoratidza ndaipedza apa ndichakuita surprise ndikuisa chii apa ndichakupai surprise kuti ndichapaisa chii ramba muchifollowa video iyo aka ka kaman akana magetsi akana chii gearbox simbo gearbox inotomutswa ne nestop unone zvekutodhonza kuita sei kuita sekuistopa haina ine ona zvakaita ine iyo stopowa here apo muri kuona iyo muri kuona yekutara iyo handede inoita papampu zvekuti wakadzima yakaramba iri kiri on usina kuisa iyoyo haidzimi inoramba ichingongenga saka unodhonza waya iyo handiti une zvakaita iyo ndose mukati macho inge yaraswa nevamwe varume kuti vanoona zvoita mavita zvakaita tarisa kuora kwacho tarisai tarisa zvakaita tarisai saka ndapedza kukuitirai mani 8153 muri kuona iyo saka ndichakurakidza ndapedza zvine ndaita guys tandangokuudzai mavhidhiyo andiri kuita iyo musangonakiswa nokuona mavhidhiyo but dzidza chimwe chinhu chinhu chaunofanira kuitika nezvekuti usateedzere zviri kuita vamwe vanhu handiti ka iwewe ita zvaunofungidzira zvinoita not kungoita zvongonakidzira kunzi ah, ndingaita zvakati e ndingatenga benzi kanditengewo iyi motikari inokuchinja ino upenyu hwako hwese because one haina magetsi two simple engine three haidye fuel and uh, iri economic to run handika chinhu chese chakafa taisa zvakaita pa, pa chest yacho haina kana rust haina chest murikuona chest haina kana rust murikuona one exos yacho hapana hapana kana onai haina kana rust dzekudhara dzedzie dzekuti ona rust haina kana kuora pasi dif racho simple dif taisa zvakaita dif dif simple dif simple this air simple air inongoenda apa maair mm, zvamunongoita kana difu rechikoshikari kana rangokuudza ona mashoko simple mashoko haana kunzi airbag he haana kunzi he panoda kudiagnoswa kana ungoona kuti mashoko apera ungotsvaka rimwe shoko woisa murikuona zvakaita saka kaizika mavhidhiyo aya musangana nadzo nokuona woona uchibva washeya washeya modzidza nemavhidhiyo aya handiti hakuzokungonakidzwa saka ndichakurakidzai ndapedza kuiita kuti ndapedza kuiita ndokurakidzai kuti ndoyeye muchaiziwa here iri boo warimi warimi warimi warimi anenge ane problem ada kundibata ndibatei ndikuudzai toda kubvunza ona mavhiri acho simbu mavhiri handiti simbu mavhiri unoaona kana pamagaba kana kumfakosi kana kumbari ameno kana kwese kwaunonge waona eh, handiti ona iri boo guys iri boo